ברוכים הבאים טייערע חשוב'ע אידן צו צווישן אונז נאמבער צוויי און זיבעציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס. ס'איז קעמפ סיזען אויף די וועלט, די עולם גייט אין קעמפ, די עולם גייט אין קאנטרי, די עולם גייט אין קעמפ, און די ריעליטי האט געברענגט א שאלה פון א זעכצן יעריגע טינעידזשער, א זעכצן יעריגע מיידל, אקעי, וואס פרעגט אז וואס זאגט אז איר ווערט זייער ענקשעס, קודם באדאנקט זי זיך יוסף זייער פאר די ליין אז יא ס'העלפט אסאך ארויס, אז זי ווערט זייער ענקשעס ווען זי טראכט וועגן קעמפ, ס'הייסט וועלכע חלק, דאס זיין פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, זיבן טעג א וואך, מיט די זעלבע חברותא, מיט די זעלבע מיידלעך, מיט די זעלבע פרענדס, און זי זאגט אז זי איז נישט קיין נישט קעגן זיין סאושעל, פארקערט זייער זייער א פרענדלי סאושעל מענטש. אבער דאס פאר סאם ריזען שטערט איר זייער שטארק, די שאלה איז צו ס'איז נארמאל אזוי צו פילן, און צו זי זאל עס איגנארן, איגנארן די פילינגס, וואס צו טון דערוועגן, סאו ר' יוסף זי ע וואס זאגסטו, וואס טוט מען וועגן דעם, איגנארן, ס'איז נארמאל?
ס'איז נארמאל, נישט איגנארן.
קורץ און שארף, ס'איז זייער נארמאל אזוי צו פילן, און מצד השני. זיי זענען זייער זייער נארמאל אזוי צו פירן, פארקערט ס'איז גוט צו ווייסן אז ס'איז אז ס'איז דא ס'איז דא א גוטע פארט אין די סיסטעם וואס איז דעוועלאפט צו טראכטן פון אנדערע און פילן פון אנדערע, נאר וואס דען? און ממילא אויף פון די אנדערע זייט עס אויך נישט איגנארן. וואס הייסט טראכטן פון אנדערע, קעירן פון אנדערע? אז. ס'איז דא מענטשן וואס מוטשענען זיך בכלל אז זיי קעירן בכלל נישט צו זיי גייען זיין יעצט לעבן איינעם אדער נישט, זיי באמערקן בכלל נישט די זאך, זיי האבן נישט די גאנצע סיסטעם פון זיין אוועיר פון סאסייעטי ארום זיי. אקעי. סאו ס'איז זייער גוט, די אלע מענטשן וואס האבן די אישוס, דאס איז די גוטע חלק פון זיי, זיי זענען אוועיר און די זאך איז דעוועלאפט, די פראבלעם הייבט אן ווערן ווען די מחשבות טראכטן נישט ריכטיג, למשל, לאמיר זיך האלטן צו איר פאלן, די קוועשאן איז עס אז פונקטליך וואס, איך ווער זייער ענקשעס, לאמיר גיין, איך בין ענקשעס פון די פאקט אז איך גיי ארום גיין זיין לעבן אסאך אנדערע, די זעלבע מענטשן א גאנצן טאג, א גאנצע וואך.
גאנצע וואך, טווענטי פאר סעווען, פאר נײַן וואכן, לייק ס'איז א, איינע פון די זאכן וואס איך קוק דא אן איז ווי גרויס די שאלה איז געמאכט, ס'איז לייק אזוי ווי כ'גיי מוזן זיין א גאנצן צייט מיט די זעלבע עידזש גרופ, און ס'איז מיך זייער שווער צו זען, און איך בין זייער ענקשעס וועגן דעם, און ס'איז ריזיג, יא, ס'איז אזוי ווי יא איגנארן? זיכער נישט, קענסט עס עניוועי נישט איגנארן, מעגסט דיך מארדיג ריזיג די שאלה, נא וואס דען, קום לאמיר עס צוטיילן אביסל, לאמיר עס צונעמען, לאמיר עס צונעמען, לאמיר עס צוטיילן אין קליינע שטיקלעך, למשל, די ערשטע זאך איז, אזוי ווי דו האסט געפרעגט צו ס'איז נארמאל, יא ס'איז נארמאל, ס'איז זייער נארמאל צו טראכטן און פילן אויף די וועג ווי אזוי דו טראכסט אז ס'איז מיך שווער.

אזוי ווי מען פריקט עס אפ. ס'איז די זעלבע איידיע. גייסט אריין אין א משא ומתן צו איגנארן צו נישט איגנארן. איך מיין די ערשטע זאך איז יא נאוטיסן און יא זיך אפגעבן און יא פרובירן צו מיטארבעטן מיט די מחשבה. די מחשבה וויל עפעס פון דיר, די מחשבה וויל דיך עפעס זאגן. פארוואס ביסטו ענקשעס? וואס זענען געווען דיינע פריוויעס עקספיריענסעס אין קעמפ וואס האבן נישט געטויגט? אדער וואס זענען דיינע מחשבות? וואס זענען דיינע סערטען ספעסיפיק זארגן וואס דו האסט וואס ס'באדערט דיך פון די קעמפ, און לאמיר ארבעטן דערויף, לאמיר זען וואס מען קען טון, און אויך ווען כ'האב דיך פריער געזאגט לאמיר עס צוטיילן אין קליינע שטיקלעך, איז ווער זאגט אז מען דארף אנקוקן דעם קעמפ סיי אין די מחשבה און סיי אינעם ריאליטי, ווער זאגט אז מען דארף באמת זיין אין קעמפ נײַן וואכן א גאנצן צייט די זעלבע זאך, אפשר לאמיר מאכן קליינע ברעיקס. אויב די עלטערן זענען אין קאנטרי אדער אהיים פארן אביסל און אלע גרופס אין די קעמפ זענען לייק טעריבל אדער ס'איז דא געוויסע גרופס אין קעמפ וואס זענען לייק דיינע גוטע פרענדס און ס'איז יא כדאי צו פארברענגען מיט זיי און ס'וועט דיך בארואיגן צו פארברענגען מיט זיי לאמיר לאמיר מאכן אביסל קלענער דעם פראבלעם און אפילו אויב לאמיר זאגן דו דארפסט יא זיין נײַן גאנצע וואכן פאר וואטעווער ריזען האסטו נישט וואו צו גיין און דו דארפסט יא זיין דארטן. איז נאך אלס אין דיין מיינד, הייב אן, נעם איין טאג אויף אמאל, איין וואך אויף אמאל, איין סעטינג אויף אמאל, יא יעצט גייט מען טון די מין עקטיוויטיס, יענע מין עקטיוויטיס, לאמיר טרעפן די זאכן וואס דו האסט גאר גאר שטארק ליב, לאמיר אנפאנגען אראפברענגען דעם גאנצן גרויסן בער, דעם גאנצן גרויסן, אגב ס'איז אויך אריין געקומען א שאלה פון א בער, דאס איז א עקסטערע זאך, אבער לאמיר אראפברענגען דעם גרויסן בער פון

און די איינציגסטע אויב דו ביסט נישט מודה אויב דו איגנארסט א עמאושען דעמאלטס קענסטו נישט דו קענסט נאר ארבעטן מיט א עמאושען וואס דו האסט עקסעפטעד אויב האסט עס נישט עקסעפטעד קענסטו נישט יעצט זוכן סופארט איז זייער א גוטע זאך האסט דיך א קאונסלער האסט די טיטשער האסט דיינע עלטערן האסט פרענדס מענטארס רעד שמועס. יא דאס איז דאך אייביג א זיי נישט אליין, לייד נישט אליין. און ס'איז אויך דא, כ'האב עס פריער אריינגעווארפן א ווארט, ס'איז דא זאכן וואס אונז האבן מער ליב צו טון, און ס'איז דא זאכן וואס אונז האבן ווייניגער לייק. לאמיר קודם פאוקעסן אויף די זאכן וואס אונז האבן מער ליב צו טון, יא, ס'איז דא די באנק, ס'איז דא אקטיוויטיס, ס'איז דא שווימען, ס'איז דא

איז צוביסלעך דאס גוט, און לאמיר קוקן אויף די זאכן וואס זענען יא גוט, און לאמיר שעפן א חלק פון די צעטיילן, דאס וואס איך זאג, א חלק פון די צעטיילן איז צעטיילן די זאכן וואס דו האסט יא מער ליב און ס'איז דיך גרינגער צו צו זיין, און אויך די פרענדס, כ'האב פריער גערעדט פון די פרענדס וואס זענען יא דארט, וואס זענען גוטע פרענדס. קען דאך זיין גוט, יא? כ'מיין אנשטאטס'ן באהאלטן, דאס געשענט דאך אויך אז ווען מען איגנארט אדער מען האט מורא אז ס'נישט נארמאל, די רגע דו באקומסט א אפישעל הכשר פון פנחס גלויבער מיט יוסף דער דרייווער אויף צווישן אונז אז ס'איז נארמאל, מען מעג פילן די זאך, קענסטו גיין רעדן מיט די פרענדס. איך גיב נישט קיין הכשרים, איך קלעב נאר ארויף די צעטל, דו ביסט דא ביים מכשיר. איך געב אויך נישט ביים מכשיר, איך פארצייל סך הכל.

פון די מען האט אמאל געגעבן א שטראף פאר איינעם ער איז געווען אין תפיסה און איינע פון די זאכן וואס איז מען האט געטון מיט אים אז ער איז געדארפט גיין אין די זו איז געשטארבן א בער צו וואס צו א איך ווייס נישט עפעס א חיה און מען האט אים געהייסן אז ער דארף אריין גיין אנשטאטס דעם אנשטאטס יענע אנשטאטס יענע חיה ער דארף זיך אנטון די זאך און אריין גיין אין די קעידזש פון די חיות און מאכן די שאו פארן עולם

נאר ס'איז געשמאק און ס'איז דא דאס אויכעט, אבער האופפולי פילסטו אויכעט אז ס'איז דא דא א געשמאק, ווען נישט וואלסטו מסתמא געגאנגען. דאס איז א קוועשאן וואס איך בין, איך האב גראדע אריינגעטראכט אין דעם, וויפיל טשויס האט די. איך האב פארשטאנען פון די שאלה יוסף זאב, אז איינע פון די אפשענס וואס זי סודזשעסט, זאל איך עס איגנארן, אדער זאל איך נישט גיין אין קעמפ לקבוע דעם? אזוי מיין איך, איך געדענק נישט די לשון, אבער עפעס האב איך, עפעס האב איך דארטן געזען, וואס האט מיר געמאכט טראכטן אז דאס איז אן אפשן. אה, שוין ר' איגור? יא, קען זיין. אה, אמת. יא, כ'האב טאקע געפרעגט דאס. איז אמת, ווייסטו וואס? אויב איז אמת אז ס'איז דא א טשויס נישט צו גיין, איז א וועג זיך א עצה צו געבן אין די עידזש און סטעידזש. כ'ווייס ס'איז דא כל מיני סיטועשאנס, יעדע שטוב איז אנדערש, יא, בלייבן אין שטאט, אין אפסטעיט, וואו מ'איז, יא, מ'פארט דאך פון אנדערע לענדער, פון אויסלאנד קומט מען דאך אויך צו פארן צו כל מיני קעמפס, איז. אויב איז דא א טשויס, איז אייביג גוט צו געדענקען די טשויס, סיי צו דו דיסיידסט יא צו פארן, סיי צו דו דיסיידסט נישט צו פארן, געדענק עס איז דיין אייגענע טשויס און גארנישט געשענט נישט ווען מען מאכט א טשויס אויף די וועג אדער אויף די וועג, און אויב יא, וואלט איך צוריק געגאנגען צו די זאך פון גיי צוביסלעך, קודם גיי פאר איין וואך און ווייס ביי דיך אויב ס'עט דיך זיין שווער קענסטו אהיים גיין. אדער אויב ביסטו אין קאנטרי פאר אריבער אין קעמפ אויב מען מעג, איך ווייס נישט די קעמפ האט כל מיני רולס אזא דעי קעמפ איידיע. אבער דאס איז זיכער אז מען דארף זיין רואיג און פרייליך און ענדזשויען און דאס איז וויכטיגער ווי די פעיר פרעשור פון איך בין יא אדער נישט געווען אין קעמפ אדער ס'איז זיכער אז א מענטש דארף גוט קעיר נעמען פון זיך און אויב, דאס לייג איך אריין אין א שטיקל מאמר המוסגר, אויב די ענעקזייעטי איז בעצם סך סך א גרעסערע טיפערע אישו, איז אייביג כדאי צו ריטשן אוט צו א מענטל העלט פראפעשענעל.
ווי למשל אז ס'קאסט אסאך עפערט, אסאך אינערליכע עפערט, צו זיין מיט אנדערע מענטשן, טו דע פוינט אז עס איז דא צופיל מוטשעט עס אויס, וואלט איך געזאגט אז איך וואלט, איך בין נישט קיין, דו ביסט דו ביסט די פראפעשענעל, באט פארגעס נישט אונז רעדן דא פון א טינעידזשער, איך מיין אז ס'איז, ניין? איך מיין ס'איז רעלאטיוולי נארמאל. וואס זאגסטו? איך זאג, איך ווייס דאך נישט וואס די לעוועל איז, אין עני קעיס איז זייער כדאי עס צו שעירן מיט די עלטערן, שעירן מיט די פרענדס און נישט ליידן אליינס. ווייל זיי גייען דיך אויך קענען זאגן, נו קאם אן, דו ווייסט דאך אלעס איז אקעי, אדער גייען זיי קענען זאגן, וואו, כ'האב געזען טאקע אז ס'איז נישט בסדר דיין מצב און איך האב נישט געוואוסט ווי ווייט ס'איז, קום לאמיר אפשר גיין צו א דאקטער, ווייסט אז איך מ'קען מען אייננעמען עפעס זיך צו בארואיגן ס'איז נישט עק וועלט, און אמאל איז עס ווייער אמת אויכעט, יא, אדער אמאל איז עס לייכטע מעדיקעישן, איך הער נישט אויף אז מ'דארף עס יעצט אייננעמען, איך לויף נישט יעדע רגע צום אפטייק, אבער אבער אויסשמועסן אליין העט שוין העט שוין זיכער מאכן אסאך גרינגער, ניין פנחס? יא, אויסשמועסן איז אייביג גוט, דאגה בלבו של שיחנו לאחרים, משתתף זיין מיט א צווייטן, און איך העל משתתף זיין די פאון נומבער ווי מ'קען שיקן קודם שאלות פאר די פראגראם,